Ýollanyma gazanmak üçin bu gün milli ýygnymyz Türkmenistanyň milli ýygnasy Köpetdag stadionynda Hindistanyň milli ýygnasyny kabul etýär we duşuň ikinji ýarymyna badalga berildi. Duşuň ikinji ýarymynda bolsa başlanlar myhmanlar Hindistanyň milli ýygnasy. Häzirki wagtky hasaplara şeýle ser salamyzda duşuň birinji ýarymyndan soňra häzirki çyg hasaplar teňme-teň bir-bir. Ýagny duşuň ilkinji minutlarynda. Oýny diýseň ýerlikli ynamly oýna başlan milli ýygnymyz oýnuň ýedinji bölüminde Guwanç Abylow bilen hasap açmany başarypdy. Soňra bolsa bazz wagt oýnuň depginini kem-kemden öz tarabyna geçiren Hindistanyň milli ýygnysy toparymyzyň goragynda goýberilen ýalňyşlary sebäpli on ikinji belede Lalpekua Jeje Hindistanyň milli ýygnysyna hasaby deňlemäni başarypdy. Şunlukda Lete gazaplary duşuň birinji ýarymyndan soňra deňme-deň bir-bir tamamlandy. Indi oýnuň ikinji ýarymy duşuň ikinji ýarymynda bolsa ildeşlerimize üstünliklerini arzuw etýäs. Erkin Nurgulyn topy oýnaýar. Derewan. Duşuň ikinji ýarymynda toparlaryň düzümleri bilen tanyşyp geçemizde, häzirki wagtda milli ýygymymyzyň baş tälimçisi Amangylyç Koşumow toparymyzyň düzüminde bolmadyk ýerleşýär. Hiç hili bir oýunçyny çalyşmazdan, şol esasy düzüm bilen oýnuň ikinji ýarymyny dowam etdirýär. Häzirki wagtda derezäni milli ýygymyň düzüminde on altynjy ýerde Mämmet Orazmuhammedow goraýar. Şol sanda üçünji ýerde Şöhrat Söýünow, dördünji Mekan Saparow, ýedinji ýerde Arslonmyrat Amanow. Sekizinjiligide Bagtyýar Hojaahmedow, dokuzynjy, Süleýman Muhadow. Bärde myhmanlar üçin orun amasyar, emma toparymyzyň goragynda toplar uzaklaşdyryldy. Şol sanada onunjyligide Guwanç Abylow. Häzirki wagtda milli ýygnymyzda duşuşygyň birinji ýarymynda geçirilen goluň awtory öz adyny ýazylman çyrypdy. Desga saýlama ýaryşlarynda bolsa Guwanç Abylowyň ilkinji goly. On ikinjiligde Serdar Annaorazow, on dördünji Umytjan Assanow, on ýedinjiligde Artur Gewerkýan bärbabat derwe garşy batur geçdi diýýär. Emin bolsa meýdanyň burçundan top oýnadymel diýýär. Milli ýygnymyz meýdanyň burçundan topy oýnadar. Şol sanda-da on dokuzynjyligde Ahmet Ataýew, ýagny Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnasynyň kapitany. Tälimçimiz bolsa. Hüjümler dowam etýär. Artur Gewerkan. Onuň oturan pasyndan Arsamyrat Amanow topy dur saklap bilmedi. Ve bärde de myhmanlar topy uzaklaşyrýar. Eleti bärde jerime urgy. Iýleşlerimiziň düzüminde 9-njy elede ýaş zehinli hüjümçilerimiziň biri bolan Süleýman Muhadow. Şol pursatda düzgün bozmak bilen bilen. Norma telaşlary ýagny bu duşakda mehmanlar bulan Hindistanyň milli ýygnasynyň esasy düzümine şeýle ser salamazsa. Bu gün terzäni 23-nji lite Gurpret Singh Sandhu gorýar. 4-nji lite Arnab Kumar Mandal. 5-nji Sandesh. 7-nji lite Ewgenenson Lindoh. Häzirki wagtda emin tarapyndan sary düzüş eýlän ýeke-täk oýunçy. Şol sanda-da dokuzynjy ýylda Robin Sing toparyň hüjümçileriniň biri, ýene bir esasy hüjümçileriniň biri bolsa, on birinji ýylda Sunil Çetri. Aýratyn hem bul oýunçy Hindistanyň milli ýygyndysynyň kapitany Bahtiýar Hojaahmedow topy eýlemän çykdy. Baba topy öňe tarap ugrukdyrýar, emma topy eýlän. Dördünji ligdäki Arnab Kumar Mandal bolýar. Şol sanda ýeňiji bärde garşylykly hüjümler. Serdar Ammyrazow topy Deredana tarap geçirýär. Iýleşdirme Deredanyň uzak duran topundan indi çep tarapdan Guwanç Abylow bilen täze hüjümi ýerine ýetirmekçi. Guwanç Abylow ara pas top jemle meýdança aşyna Arslanmyrat Amanow tigizlendirýär. Arslanmyradyň garşysyna göreşen Hindistan milliýetiniň goragçysy ýerlikli pursatdan peýdalanýar we öz milli ýygnasyna erkin urgudan topy oýna gitmegine-de mümkinçilik gazandyrýar. Şol sanda bolma tebileşer, ýagny Hindistanyň milli ýygnasynyň düzümine şeýle ser salamyzda, On ikinjide Laupekula, Jeje, on bäşde bolsa Fransiske Fernandes, on sekizinji Seknaç Sing, ýigrimde Pritam Kotal, ýigrimi birinjide bolsa Naraýan Das. Toparyň baş tälimçisi angliýaly hünärmen, elli iki ýaşly hünärmen Stepan Konstantin. Topuň ugruna ket göreşer. Topy iýlen ildeşlerimiz Mekan Saparow topy öň atar geçirýär. Basgurnaly ýygyndymyzyň kapitany garşy Ahmet Ataýewe garşy basgurnalypdy. Bada-bat wagt ýitirmezden dessine çyzymurdan topy oýna girdiler ildeşlerimiz, emma pursatdan peýdalanyp bilmediler. Bagtyýar Hojaahmedow Arslanmyrat Amanow. Häzirki wagtda ididel ýagdaýda myhmanlary duşakda düzgün bolýarlar we şeýlelikde-de emin geçirimsiz ýagdaýyny bolýar. Ýagny şol ýerine itiljek jerim urga päsgelçiligini döredendigi sebäpli Fransisko Fernandes tizden wagtynda-da ýene bir ýyndam oýunçylaryň biri Hindistanyň milli ýygyndysynda Ýöne Lite Listanyň milli ýygyndynyň ýarymgoragçylaryndan ser salamasa, biziň ildeşlerimiz Türkmenistanyň milli ýygyndynyň ýarymgoragy häzirki wagtda diýseň güýçli. Aýratyn hem gurnalýan köp hüjümleriniň birnäçesini ýarymoragdan çykyş etýän oýunçylar bilen dowam etdirýär duşakda ildeşlerimizden. Bärde Lite Serdar Annaorazowyň elinden taşýar. Jeremi urgyny Hindistanyň milli ýygnasy öz ýarym meýdançasyndan topy oýna girizmek bilen dowam etdirdiler. Topuň garşysynda Sandeş. Paýtagtymyzda elbetde şowhunly, dabaraly ýagdaýda hormatly ildeşler, sabyrsyzlyk bilen bu gün türkmen halky ajaýyp Ýeňiş ylalaşylýar. Hindistanyň milli ýygyndysyna garşy ýerleşýärmiz. Bu gün ýeňiş alany bilsek, onda toparçadaky utukhanlarymyzy dörde çykararys hem-de dünýä çempionatyna çykmaklyk üçin mümkinçiligimizi dowam süreris. Kapitalan! Kapitalan topy oýna iter. Myhmanlar az wagtdan şu protory Tamamlansyn, soňra bolsa iki milli ýygyndynyň hormaty ile Şeriada Kuwata dünýäniň dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin geçirilen birnäçe duşuşyklardan soňra ýüze çykarylan käbir statistik hasabatlary size tanyşdyrarys. Esasan hem bul hasabatlarda milli ýygyndymyzyň artykmaçlygy aýdyň ýagdaýda görünýär. Ýarym orada bärde, düzgün bozulýar. Emin. Duşuşykda Masud Tufaýelih oýny saklamagy bilen urgy tireçleri, ýagny jerime urgyny milli ýygnymyzyň oýunçylaryna berýär. Aýratyn şuly men barada belläp geçemizde, ýagny duşuşygyň başynda-da belläpdik, Siriýa döwletinden gatnaşýan Masud Tufaýelih urgy tireçleri ilkinji gezek şul dünýä çempionatyna Daşamak üçin milli ýygyndylaryň arasyndaky desgap oýunlary emine geçýär. Bu günki günler bolsa ilata milli ýygyndy Türkmenistanyň milli ýygyndy bilen Hindistanyň arasyndaky geçirilen duşuşykda emine geçýär. Arsaman Atamanow çeper meýdança alkymynda Wagtyny ugry geçirmek gerek. Daş aralykdan ýerde Mamat Durgy. Bu urgy ilata sähelçe sow geçýär. Umidjan Asanow daş aralykdan batyr oýun geçirdi, emma ýol ugry Hindistanyň millionsoň goraçlaryna galtaşmagy bilen bul ugry ýene gaýtaryldy. Meýdanyň burçundan Artur Gewerkýan topy geçirme meýdançasyna çykyar, Serdaryň göýüren ýalňyşy wagtyndan çykmak bilen topy gaýtarylmady we Serdar Anurazow milli ýygnymyzyň sag goraçysy. Pursatdan dessine peýdalanmak isledi, emma ýerine ýetiren ursy gynansaz usa göçýär. Häzirki wagtda bu duşuşygyň emini, hormatly ildeşler, ýagny Masud Tufaýeleh Siriýa döwletinden şu güne çenli ýerine ýetirilen birnäçe duşuşlarda, ýagny ýigrimi dokuz gezek halkara derejesini ýaşyrdy, eminlik edip gördi. Ýagny ýaş ýetginjekleriň arasynda on alty ýaşy, on ýedi ýaşy, ýigrimi üç ýaşa çenli ýaş oglanlaryň arasyndaky geçirilýän şul futbol duşlaryna iýmitlik etmäni başarypdy. Ýöne bu gün halkara dereje ýaşyna, dünýä çempionatyna çykmak üçin deslap saýlan ýaşyna iýmitlik etýär. Çepdiriş edýär Bagtyýar Hojaahmedow. Milli ýygyndymyzyň çepbir goraşçysy topu ugruna pursat berdi. Ile Tahgamyrat Amanow ýalňyşýar. Gatylan. Ildeşlerimize üstünlik eýlän bermezden duşugy diňe ýokary depinde meýdança alyp barmak gerek. Goroşy. Topy Bagtyr bilen top öňe terbiýeçiler Pritam Kotal. Bagtyr Ojahmedow. Elbetde iýleşermede garşy bärde düzgün bozuldy. Duşy meni bolsa Jeri Murgyn iýleşerme beripdi, emma Bagtyr Hojakmedow balabat wagt ýitirmeden topy oýna girizýär. Meýdançanyň merkezine kapitanymyz Ahmet Ataýew. Oýunçynyň arka tarapynda ýene süren käbir hereketler, emma oýun Dowam Tilaliýew tarapyndan Serdar Agmyrazow. Süleýman Muhadow topuň ugruna göreşýär. Myhmanlary Miridan topy eýleýär. Gol pressingi Sanko.

Ýene hälbi elek geçipdik hormatly ildeşler, iki milli ýygnynyň şu güne çenli dünýä çempionatlaryna gatnaşmak üçin geçirýän deslapky saýlama ýaşlaryna ýüze çykan käbir hasabatlary. Biziň milli ýygnymyz elbetde müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýyldan başlap şul dünýä çempionatlaryna deslapky saýlama ýaşlaryna gatnaşmak üçin oýunlaryny geçirip başlapdylar. Elbetde ilkinji deslapky oýunlarymyzda şol Fransiýa döwletinde geçirilen Dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda milli ýygnygymyz sekizinji toparçada çykyş etmek bilen, üçünji orny eýläpdi. Şol sanda-da soňky ýyllaryň dowamynda elbetde aýratyn hem iki müň ikinji we iki müň. Altynjy ýyllaryň dowamynda milli ýygyndyny diýseň üstünlikli çykyşlaryny ýüze çykardylar. Ýagny desgap saýlamaýan ýaşlaryna öz toparçalaryna ikinji orny eýlemäni başarypdyrlar. Emma bul eýlenen ikinji orunlar milli ýygyndymyza indiki tapgyrlara çykmaklygyna mümkinçilik döredip bilmändi. Hüjüm ýene däli milli ýygyndymyzyň adyndan derwaýşy Baturgy. Artur Gewerkan. Duşuň 58-nji minutynda Milli ýygnymyza tejribeli ýarbawaçymyz bolan Artur Gewerkýan bilen nobatdaky hüjümi ýönetirdiler, emma bulary hem sow geçer. Aýratyn hem, iki müň onunjy ýylda Nyu-Ýork ýurdunda geçirilen dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin dessalp saýlan ýaşlaryň üçünji toparçasynda çykyş eden milli ýygyndymyz dördünji orny eýläpdi. Iki müň on dördünji ýylda, ýagny ýigriminji geçirilen dünýä çempionatyna bolsa ilkinji dessalp saýlan ýaşlaryndan Sünnükli ýeňiş gazanyp bilmändi. Elbetde umytlar bilen garşylaýar. Belki Türkmenistanyň taryhynda ilkinji gezek hormat geleşer. Dünýä çempionatyna çykmaklyk üçin ajaýyp mümkinçilikler dowam edip biler. Döräp biler. Bu gün öz meýdançamyzda Hindistanyň garşysynda ýeňiş gazansak, soňra bolsa Öz meýdançamyzda oktýabr aýynyň on üçüne geçiriljek duşuşykda ol duşuşygy hem ýerleşdirmegi üstünlikli ýeňşalan bilse, onda toparçadaky utuk sanlaryň käbiri deňleşip biler. Häzirki wagtda üç milli ýygyndy uly artykmaçlygy öz tarapynda jemläp gelýär. Bu saparda bolsa duşuşygy geçirmezden, indiki sapara çenli taýynlyk görýär, ýagny ol Guam döwleti. Guam bu saparda duşuşygy geçirmez. Umytjan Asanow. Ahmet Ataýew meýdançanyň merkezinde Ahmet topy çepä geçirýär çep tarapdan. Umytjan Asanow. Onuň uturan pasyndan bolsa Şöhrat Söýünow. Arsamyrat Amanow daşarykdan diýseň zarba bilen Batur geçirilýän oýunçylarymyzyň biri. Arslan Myradamanow. Arslan Myradowa! Ajaýyp gollaryň biri. Arslan Myradamanow bilen birlikde milli grimiz orna tirleşýär. Ajaýyp gol bilen iki ýüregiňe saýlanýar. Uly şowhun paýtagtda. Berekella. Hindistanyň milli ýygnasyna ajaýyp gol bilen öňe saýlandy. Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygnaty. Beýleki çytyr, Arslanbek Amanow daş aralikden zarba bilen Batyr Weliçi Lemançy. Şeýle pursatlary hem milli ýygnagymyzda ýerine ýetirmek üçin ajaýyp pursat döredýär. Hormatly ildeşler we Arslanmyrat Amanow bilen Döwletlerimiziň biri bolan Özbegistan döwletiniň ýerli çempionatynda Türkmenistanyň adyndan diýseň ýerlikli futbol ýollaryny dowanpdyrýar Atamyrat Amanow almalyk toparyň hataryna. Häzirki wagtda jerime meýdançanyň içinde toparyň lukmanlarynyň berýän ýardamlyklary dowam edýärler. Hindistanyň milli ýygyndysy bolsa elbetde duşuşykda eýýäm Üçünji gezek meýdançanyň merkezinden oýuna başlamak mejburyna boldy. Olaryňkisine mejbur bolan biziň ildeşlerimiz Türkmenistanyň milli ýygnasy geçilen iki gol sebäp boldy we bir gezek hem duşuň ikinji ýarymynda meýdançanyň orta gürpünden aşakdy. Elbetde şeýle ýagdaýlar gaýtalanmagyny isleýäs. Milli ýygnymyzdan üstünlikli ýeňişlerini dowam etdirmegini isleýäs. Meýdança merkezinden Hindistanyň milli ýygyndysy duşly başlamak bilen oýunda batyryýalar. Arslanmyrat Amanowyň geçiren ajaýyp goly bilen milli ýygynyýmyz iki bir öňe saýlandy. Topuň goragynda Arnap Kumar Mandal. Eguneson Lindo. Meýdançanyň tatarynda ýiti göreşer Bagtyýar Hojaahmedow. Berdi Gapteleminiň görkezmesi. Ali Ahmad, ýagny Hindistanyň milli ýygyndysyna gapdalyň topy oýna gitmeli görkezme bar.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gazanjak ýeňişini sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Bagtyýar Hojaahmedow topy gaýtardy. Netije tarapyn Guwanç Abaýew tizden artdyrýar. Tiz wagtyň diýseň ýene maşgalamyzyň biri milli ýygyndymyzdan Guwanç Abaýew. Topu oňa göreşe we naba käni goýberen ýanaşygy. Şol pursatdan bolsa peýdalandy. Hindistanyň milli ýygyndysynyň goraçysy Lingdok Hýosam elbetde kynçylykly ýagdaýlar döräp bilerdi. Häli wagtam Hindistanyň milli ýygyndysynda ikinji oýunçy hem meýdança girer. Käte ýaşrak düzümden meýdandan çykýan oýunçy hormat ýerleşer. On sekizinji belgide Senhaş Sing. Oň deregine bolsa ýigrimi ikinji belgide Rowlin, hüjümçi. Hüjümçiniň deregine hüjümçini meýdança girdi. Angliýaly hünärmen ýa-da tehormat ýerleşýär. Stepen Konstantin özüniň tälimçilik ýollaryny ilkinji Hindistanyň milli ýygyndyna başlaýançylyk wezipesini geçýär. Top ende jemi meýdançanyň içine tarap geçilýär we. Derwan berekella. Mehmet Oraz Muhammedow topu eline aşyrdy. Wagt itirmezden topu öňe tarap geçirýär. Artur Gewerkan. Ahmet Ataýew. Şöhra Söýünow topu sag tarap içirýär, sag tarapdan sagryk goragçymyz, ýaş goragçymyz Serdar Annorazow.

Iki ajaýyp hereketler üçin stadiondaky şowhunlar meýdanyň burçundan Ýerleşýärmi Türkmenistanyň milli ýygmasy depgin hanym Arturýa hormat ilişýär. Artur Gewerken meýdanyň burçundan topy jerime meýdançasyna tarap geçirýär. Topuň gelşine emma bulara hem sow geçýär. Depginler dowam etýär. Ýerleşýärmizden Urgyny nobatahana geçiren bolsa, ýaş zehinli hüjümçilerimiziň biri bolan Süleýman Muhadow. Häzirki wagtda milli ýygnymyzyň hataryndan çagyrylan birnäçe oýunçylar gurmat ýylyşdyr. Çempionatymyzda gatnaşýan toparlarymyzyň hataryndan çagyrylan oýunçylar esasan Altyn asyr futbol toparyndan bu möwsüm hem çempionlygyna garaşylýar. Ýurdumyzyň çempionatynda Altyn asyr futbol toparynyň bolsa tejribeli ýigrimi bir ýaşly zehinli hüjümçilerine berilýän Süleýman Muhadow bir zatdan peýdalanyp bilmändi. Çemre meýdançasyna bolsa Derezan topy eline aşyrdy. Ýerleşdirdi Derezany Mehmet Orazmuhammedow. Umytjan Assanow meýdançanyň merkezine topy öňe tarap geçirýär. Süleýman Muhadow tizden asdyrýar. Süleýman jerime meýdançasyny ýerleşdirmediň adam üçin dowam etýär, emma Süleýman Muhadowyň urturan pasy dürs bolmandy. Muňa garamazdan, Hindistanyň milli ýygnasynyň derwezany Kemi ýalňyşýar. Topy dürs gaýtarylmady. Ahmet Ataýew oýundan daşary ýagdaý ýok. Arkamyrat Amantow çenli meýdan şansini. Merkezi goraşy. Artur Gewerken Adakeni tizinden atyr bilmedi şol pursatda. Wagt aralygynda duşuň 67-nji minuty depginler diýseň ýokary. Milli ýygnymyz hasaby üstünlikli saklap gelýär. Üstesine-de elbetde oýnuň ikinji ýarymynda depgini artdyrmak bilen ýeňişe ynamly ýola bilen barýar. Ahmet Ataýew. Bagtyýar Hojaahmedow. Mekan Saparow. Meýdançanyň merkezinde Şöhrat Söýünow. Ildeşlerimiz häzirki wagtda artykmaçlygyna oýnuň ikinji ýarymynda görkezmegi dowam etdirýärler. Serdar Anurazow. Meýdançanyň merkezinde Mekan Saparow. Netijede bolsa Erkin urgy bilen topy oýna girder. Hindistanyň milli ýygyndysynyň düzüminde derwan Gurpret Singh Sandho. Elbetde bu günki oýunlarda milli ýygnymyzyň düzüminde hormatly ildeşler esasy ýaş bir zehin hüjümçilerimiziň biri bolan Serdaraly Ataýew hem şikes sebäpli geçiriljek iki duşuşyga hem düzümine çagyrylmandy. Häzirki wagtda milli ýygnymyzyň hatarynda jemi üç duşuşyk gatnaşdy. Serdaraly Ataýew Ýarym meýdançadan bolsa Hindistanyň milli ýygyndysynyň oýunçylary az wagtdan topy oýna girerler, ýagny JM Rudan. Jerime meýdançanyň içinde bolsa iň azyndan häzirki wagtda dört oýunçy myhmanlardan top jerime meýdançanyň içine tarap ugrutylýar we soňky pursatda iýleşdirilmedi. Topa galtaşdy we meýdanyň burçundan duşuň altmyş dokuzynjy minutynda myhmanlar bolan Hindistanyň milli ýygyndysy topy oýna yzar. Häzirki wagtda topuň garşysynda Fransisko Fernandes. On bäşinji belgide Hindistanyň milli ýygyndyna çykyş etýän ýarymgoragçy Fransisko Fernandes. E, bilşimiz ýaly 29 ýaşynda Orma Filişer we Hindistanyň Jeli Dinamos toparyna futbol ýollary dowandyrýar. Fransiska Fernandes. Topuna gidiyor işler elbette. Top Ýa-da eýlemek üçin ýiti görüşini dowam etdirýär Süleýman Muhadow sala kände ýerine ýetirýän ynamly dürs hereketleri şowly bolup bilmedi. Muňa garamazdan, Duşun Kençanowyň ilkinji minutlarynda meýdança giren on dokuzynjy ýylgyrdy. Waçuw Nuama, Hindistanyň milli ýygyndysynda ýarymoragçy. Lalpekula Jeje. Jerime meýdan şaşan milli hüjüm dowam etýär. Barbar topu geçirmekde, top geçiler emma wagtynda tizlikli ýagdaýynda topu geçirmek gerekdi. Ýa bolmasa netde şol oýunçymyz dessine urgyny derýa garşy geçirmek gerekdi. Arkamyrat Amanow. Pursat bar wagty peýdalanmak gerek. Ruhdan düşmänler meýdanyň burçundan top oýnayzmaly. Depgini dowam etdirmeli. Bärde bolsa Hindistanyň milli ýygyndysyndan oýunça şol ýygyndynyň lukmanlarynyň berýän ýardamlygy mejbur ýagdaý ýüze çykdy elbetde. Duşuň emini bolsa Masud Tufaýelih lukmanlara meýdança girmekligini rugsat berdi. Oýnuň ýetmiş minutynda nizalaryat formaty ýerleşer. Gadyrly futbol janköýerleri, Türkmenistan sport teleýaýlymynda dünýä çempionatyna ýollanma gazanmak üçin deslapky duşuşyklar. Häzirki wagtda Aziýanyň sebitinde D toparçasynda dördünji tapgyr duşuşygy. Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän duşak jerime meýdança alkymynda Şöhrat Söýünow, Daşarata batyr we Merkezi Goraşymyzyň ýeriniň rusy derwezeden sow geçýär. Iki merkezi goraşymyz mawy ekranymyza getirildi. Mekan Saparow, şol sanda Şöhrat Söýünow. Derwan. Gurpe Sing Sanhu, ýigrimi üç ýaşly Derwan aýratynam bellemeli zatlaryň biri Norwegiýanyň Stabæk toparynyň hatarynda duşuşyk geçirýär. Ýaş Derwan. Esasan şu düzümler bilen hormatly ildeşler Hindistanyň milli ýygyndysy nobatdaky duşuşygyny Omana garşy geçirer. Ýagny biziň ildeşlerimiz Türkmenistanyň milli ýygyndysyna we Omanyň milli ýygyndysyna garşy milli ýygynda çagyrylan oýunçylaryň sany. Topy gazanýar ildeşlerimiz Guwanç Abylow. Meýdança merkezinden topy Artur Gewerkýan ugrukdyrýar. Ahmet Ataýew. Ahmet Ataýewiň geçirilen pasyny çep tarapdan Arslanmyrat Amanow. Berekella topy meýdanda saklama başardy. Hüjüm çep tarapdan dowam etýär. Arslanmyrat Amanow çizme meýdançanyň içine girýär. Belläp geçmeli ýaly, tehnik tarapyndan tiz wagtynda-da Diýseň zehinli oýunçylaryň biri. Erkin urgy bilen topy oýna gider. Ýerleşdirmegiň derwezany topy eleme başardy. Häzirki wagtda duşuşygyň 74-nji minuty. Arsamyrat Amanowyň geçiren goly bilen ýerleşdirme üstünligi saklap gelýär we meýdançanyň merkezinden Hindistanyň milli ýygyndysynyň oýunçylary topy özlerinde saklamaga dowam etdirýärler. Sag tarapdan

Top jerime meýdançaň içine tarap urup oturylýar. Serdar Almyrazow. Ikinji bir otar top ýene-de jerime meýdançaň içinde. Bu gezek bolsa merkezi goraçlar garşylyk görkezdi, emma soňky bir otar bärde Eminiň görkezmesi, ýagny Hindistanyň Millingtonyň oýunçylarynyň meýdanyň daşyna çykandygyny ýatlap geçýär. Erkin Nurgulyny ildeşlerimiz milli ýygnymyzyň derwezany Mehmet Oralmuhammedow topy oýna girder. ýaşaýarlar. Duşuşygyň esasy wagtynyň tamamlanmagyna ýene-de on bäş minutdan gowrak wagt bar. Depgini elden bermezden hasap artdyrmagynyň orny bolmaly ildeşlerimiz. Häzirki wagtda çep tarapdan üçin vurgul maksady, emma Bagtyýar Hojakmedowyň ugry turan pasy dürs Elbetde ýörite maglumatlaryň hormatly ildeşleri ýigrimi müňden gowrak guwan janköýer Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän Köpetdag stadionynda geçirilýän taryhy duşa tomaşa etýär. Ýagny milli ýygnymyz dünýä çempionatyna gatnaşmak mümkinçiligini dowam etdirmäniň ugrunda häzirki wagtda iki birlik üstünlik saklanyp gelýär Hindistanyň garşysynda Mekan Saparow. Meýdanyň burçundan topy oýnar myhmanlardan Fransisko Fernandes. Bong duşuşyk emininden duýduryşyny manypdy Fransisko Fernandes. Top oýny gitmäne taýynlyk görýär. Jerime meýdança içinde bolsa myhmanlardan häzirki wagtda dört oýunçy. Birik bir geçirmek bilen duşuşyk dowam etdirýär. Top jemi meýdançanyň çynyna tarap ugratyldy. Ahmet Ataýew, milli ýygnymyzyň kapitany. Topy uzaklaşdyrmak gerek. Artur Gewerkýan. Ahmet Ataýewden diýseň sazlaşyk pasary. Topy eýlän ýene-de myhmanlar. Hindistanyň milli ýygnasy we toparyň goragyna gaýdyp gelýär. On dokuzynjy ýylyda duşuň ikinji ýarymynda meýdança giren oýunçy. Laçuwanuama. Arnab Kumar. We elbetde derwezarymyz topy elime aşyrdy. Mehmet Orazmuhammedow. Şöhrat Söýünow. Meýdançanyň merkezinden ýene daşyp ünjümler. Guwanç Abaýewiň urduryp pasyndan Arslanmyrat Amanow topy eledi. Arslanmyrat hüjümi dowam etdirýär. Çelme meýdançanyň içine girdi. Arslanmyrat wagty topy geçirmek gerekdi elbetde geçirýär. Artur Gewerkan. Umytjan Hasanow. Top ýene-de meýdançanyň merkezine dolanyp geldi. Şöhrat Söýün Top öňe tarap geçirilýär. Çerme meýdançaň alkymynda. Top eýlänlerde ýene-de ildeşlerimiz Guwanç Abaýewow. Ýarymgoragçynyň goýan basgy, ýagny Rowling hüjümçi basgyny ýerine ýetirdi we jerime bolsa ildeşlerimiz tarapyndan ýerine ýetiriler. Wagty aramyzda duşuň ýetmiş dokuzynjy minuty. Ädim-ädim toparçamyzdaky ilkinji ýeňişimizi gazanmagyna has ýakynlaşýarys, hormatly ildeşler. Bärde bolsa toparyň düzüminde Hindistanyň milli ýygyndysynyň düzüminde soňky oýunçy gelşi aşyrylýar. Ýagny meýdançadan çykýan ol on bäşinji ýylda Fransisko Fernandes. Oň deregine bolsa äti ýaşdaky düzümden Bikaş Jaýru meýdança girýär. Altynjy belgide mümkin bolan üç oýunçyny ýerlikli peýdalandy. Angliýaly hünärmen Sepen Konstantin. Elli iki ýaşly hünärmen. Bärde bolsa şol Serdar Amyrazowyň garşysynda düzgün bozulma hereketleri bolmasy ýerleşýär. Asajan ýagdaýda dokuzynjy biledäki oýunçy düzgün bozulypdy. Robin Sins jerime ulanmasy ýerleşýär. Topu oýun edýär. Top jerime meýdan çaşynda Süleýman Muhadow. Kelli urgudan peýdalanyp bilmedi.
Beýläk geçmez ýaly, Fransisko Fernandes hormatly ildeşler, Hindistanyň milli ýygyndysynda özüniň bu gün ýigrimi sekizinji duşuny geçirdi. Ýigrimi ýedi duşakda bir gezek tapawutlandy. Ýarymoragçy ýigrimi dokuz ýaşly Hindistanyň bolsa Deli Dinamos toparynyň hatarynda duşuşygyny geçirýär. Meýdança giren bolsa Bikaş, altynjy bede otuz üç ýaşly tejribeli oýunçylaryň biri. Hindistanyň millionasynda bul oýunçy bolsa LTÖ-niň bu gün ilkinji duşuşygy. Ilkinji gezek elbetde Hindistanyň millionasyna çagyrylypdy. Häzirki wagt ol özüniň Günbatar Bengal toparynda çykyşlaryny dowam etdirýär. Kaptanan! Duşuň segsen birinji gün dowam etýär. Kaptanan top oýny ýerine. bilen hüjümi dowam etdirýän Hindistanyň milli ýygyndy Sunil Çetri. Jerime meýdançasynda derwezä garşy zat urgy. Elbetde şeýle goragymyz wagt säwlilikleri gaýtalanmazlygyny göz öňünde tutmak gerek. Eger-de beýle ýagdaýlar dowam etse, onda islendik wagtynda Garşydaşymyzyň pesigine garamazdan, hasaby deňläbilerler. Duşuň ikinji ýarymynda uly artykmaçlygy diňe biziň ildeşlerimiz, Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň tarapynda, hormatly ildeşler. Sebäbi oýnuň ikinji ýarymynda. Guwanç Abaýew topy çepara aşyrýar. Artur Gewerken, tejribeli ýarym orunçymyz. Top ýene-de Guwanç Abaýewiň özüne jemi meýdança alkymynda Ahmet Ataýew. Wagtynda belli bir netije gelmek gerek. Top çep tarapyna Guwanç Abaýewiň ýene çap hereketleri jemi meýdança içine. Ahmet Ataýew bilen hüjümler dowam edýär. Bagtyýar Hojaahmedow. Ýeri Bagtyýar çelme meýdança alkymyndan depmek gerek. Bagtyýaryň maşrusy. Duşuň segsen ikinji minudynda Bagtyýar Hojaahmedow bilen milli ýygnagymyz üçünji gol geçirmäne gaty ýakynlaşdy. Ine, TVR-da bir wagt iki oýunçy. Birleşigimiz düzüminde Guwanç Abaýew şol sanda myhmanlardan, ýagny toparlaryň lukmanlaryň ýardamyny alşýarlar. Aýratyn hem bärde goşmaça ýardam bermegini talap etýär Emin. Duşuň başy meni Masud Tufaýelih. Elbet hormatly ildeşler ýagny has bir gyzykly maglumatdyr ser salamyzda onda şul dünýä çempionatlaryna gatnaşyp bilmeklik üçin belli ätgeşimiz ýaly biziň ildeşlerimiz Türkmenistanyň milli ýygyndysy müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýyldan bäri şu desgap saýlama ýaryşlaryna gatnaşyp gelýärler. Häzirki wagtda milli ýygnymyz. Dessalap saýlama ýaşlarynda ençeme ýygyndy toparlary bilen duşuşyklary geçirdiler. Umuman şu dünýä çempionatlarynyň final tapgyryndaky gazanan utuklary deslapky saýlama ýaşlarynda gazanan birnäçe utuklar bilen häzirki wagtda milli ýygnymyzyň görkezýän hasabatlary Hindistanyň milli ýygyndysyna garamazda has ýokarrak. Biziň milli ýygnymyz bir ýüz on dokuzynjy orny utuk toplamak babatynda dünýä çempionatynyň desgap saýlama ýaşlaryna jemi otuz bäş duş geçirdi. Bu gün otuz altynjy duşumyz. Dünýä çempionatynyň desgap saýlama ýaşlaryna häzirki wagtda milli ýygnymyz şol geçirilen otuz bäş oýnuň on üçünde ýeňiş gazanypdy. Nobatdaky on dördünji ýeňişimizi gazanmagyna Ädim-ädim ýakynlaşýar. Artur Gewerkýan nobatdaky hüjümiň deňinden geçýär we Imi tarapyndan elbetde nobatdaky duýdurşlaryny görkezilmegini alşylarmy ýok bärde Imin biziň ildeşimize Artur Gewerkýana duýdurşyny görkezer. Imini alamy hereketleri bilen jerime urgyny gazanmak düşünjesini ýerine ýetirdi duşuşyk emini. Emma bärde Hindistanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy elbetde aza-känede bolsa iteklemeli garşylyklaryny ýetirdi bady. Tejribeli ýarymoragçymyz Artur Gewerkýanyň garşysyna. Az wagtdan milli ýygnymyzyň Türkmenistanyň at gazanan baş tälimçileriniň biri bolan Amangylyç Gurçumow hormat elleşýär. Toparymyzyň düzüminde oýunçy ýüni çalşar. Bärde bolsa diýseň howply hereket. Howply hereket we Emi tarapyndan no Otdaky düwdüriş Pritam Kota ýigriminji ýylda Hindistanyň milli ýygyndysyndan Duşy Minden duýduryşyny alýar. Elbetde meýdança girmäne taýynlyk görýär Didar Durdyýew. Milli ýygnymyzyň düzüminde Didar Durdyýew az wagtdan meýdança girer hormat ilçiler. Bagtyýar Hojaahmedow bolsa jerime ugrundan topy oýny ýeser. Duşuň ätiýaçdaky dördünji mini. Görkezen yşaratlar bilen meýdançadan çykýan elbetde. Bu gün duşuşykda on töwerejilik milli ýeňijileriniň hatarynda duşuň geçiren Umidjan Assanow Bu gün aýratynam toparymyzyň milli ýeňijimiziň ýarymoragynda birnäçe döredilen howply pursatlarda özüniň sallamly urşunda bardy. Umidjan Assanow elbetde bu gün alkyşa mynasyp ajaýyp oýun görkezdi. Şeýlelikde, hormatly ildeşler, on birinji ýylda Didar Durdyýew milli ýygnymyzda ýene bir ýaş tejribeli oýunçylarymyzyň biri meýdança girýär. Aýratyn hem häzirki wagtda Didar Durdyýew toparymyzyň ýarymoragynda duşuny dowam etdirýär. Top ýene-de öňe tarap geçirilýär. Ildeşlerimiziň derwezany Mehmet Orazmuhammedow topy eýledi. Wagta garamazda duşuň segsen ýedinji minuty barha wagtal azalýar we biziň ildeşimiz, Türkmenistanyň milli ýygyndysy, hormatly ildeşler, dünýä çempionatyna gatnaşyp bilmekdigi üçin toparçamyzdaky ilkinji ýeňişimiz. Indi gazanmana has ýakynlaşýarys. Bu depginler oýnuň soňky minutlaryna çenli dowam etdirmek gerek we öňümizdäki meýilnamada goýlan iki duşuşygyň ilkinjisinde ýeňiş gazanmalydylar. Bagtyýar Hojaahmedow topy geçirýär meýdançanyň merkezinden. Dida Durdyýew topy merkezi goragçymyza geçirýär. Şöhrat Söýünow. Onuň uly tropy Afey öňe atar. Beşi level çirme meýdança aşan Artur Gewerkýan az eken. Bu gezek hem tizliginden dürs peýdalanyp bilmezligi. Goragçy derwezany tarap töwekgelýärdi pas geçirdi. Ýöne ýaş derwezany ýigrimi üç ýaşly, ýigrimi üçünji gezek-de duşuna geçirýän

Sunil Çetri. Onuň oturan pasyndan çep tarapdan Rowlin. Hüjüme dowam etdirýär. Jerime meýdançaň içine tarap top ugratyrly.

Altymyrat Annadurdyýew meýdan şeýlman taýyny görýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň çempionatynda diýseň ajaýyp oýunlaryny görkezýän oçlaryň biri. Altymyrat Annadurdyýew bu gün alkyşa mynasyp oýunlaryň birini geçiren Süleýman Muhadowyň deregine ençeme pursatlar döredi. Süleýmanyň özüne, emma elbetde futbol gurşawynda käbir pursatlarda peýdalylyk bolýar, käbir pursatlarda bolsa diňe ahmyrlar bilen indiki hüjümçiler hüjüm hüjümlere çenli depginleri üýtgetmeli bolýar. Bäri bolsa duşuň emini Masud Tufaýelih hormaty ile işleri sary düýdeşik görkezýär. Milli ýygynymyzyň derwany Mäne Orazmuhammedowa we çep tarapdan çykan wagtýar Arslanmyrat Amanow çeper meýdança çyny. Arslanmyradyň urusy emma sähelçe. Sowa geçmekligi ýöne bärde meýdanyň burçundan toplar oýny ýetiler. Wagt aramada duşuň 90 minut tamamlandy hormatly ildeşler. Häzirki ýaşdaky 4-nji min 4 minut wagt goşýar. Belek geçimde Bu gün duşuň eminleri Siriýanyň futbol federasiýasyndan Kanuş Muşmeli. Top jerime meýdançasyna çenli tarap geçirilýär. Top uzaklaşyryldy. Sunil Çetri tarapyndan. Şöhrat Söýünow. Altymyrat topu ugra görüşýär we jerime urgy. Meýdança girmegi bilen bagly topu gazandy. Hem-de milli ýygnymyza bolsa Çelme meýdançaň alkymyndan top oýuna girmekligine artykmaçlyk döretdi. Elbetde mundan soňra indi wagty tygşytlamak gerek. Emin tarapyndan goşulan 4 minutyň dowamlygynda milli ýygnymyz eger-de Üçünji gola hem geçilip bilse onda diňe bir bu üçünji gol bu duşlarda ýeňiş gazanmamyza anyk netije däl eýsem şul toparçamyzda geçirilen toplaryň sany hem has artyrar. Esasan hem beýle defap gaýry ýaşlarynda has köpräk gollar geçirmek gerek. Daşaratdan Batur geçilýär. Meýdanyň burçundan. Emeli diwara galtaşmagy bilen top meýdanyň daşyna çykypdy. Meýdanyň burçundan bolsa topy oýna ýeter. Ildeşlerimiz topuň garşysyna häzirki wagtda Artur Gewerkýan, jerime meýdançasynyň içinde bolsa jemi dört oýunçy ildeşlerimizden. Top jerime meýdançasynyň içine tarap geçilýär. Topuň gelşinde bolsa Ahmet Ataýew, milli ýygnymyzyň kapitany. Garşylyk öňe geçirmek bilen, üçünji goly geçirmäne has ýakynlaşypdy, emma bul urgy hem sow geçýär. Zerdan bolsa wagt ýitirmezden Gurpes Singsanthu erkin urgy bilen topy oýna girdi. Altymyradyň geçiren pasy oýundan daşary ýagdaý. Kapteleminiň görkezmesi Arslanmyrat Amanow. Duşakda oýundan daşary ýagdaýda. galanyny mälim etdi. Beýle töwir muteýleşer ýagny duşuň başynada beýläk geçipdi Serdar Ataýew. Ada kän şu duşuň öňüs ýerisinde alan şikesi bardy. Emma muňa garamazdan bu gün tälimçi bul oýunçyny ätiýaçda düzüme çagyrdy we meýdança-da girmäne ýakynlaşýar. Milli ýygnymyzyň ýene bir esasy hüjümçileriň biri Serdar Allataýew. Ýagny ol elbetde alkyşlar bilen Artur Gewerkanyň ýerine, deregine duşuşygy dowam etdirer. Wagty ter salamadan goşmaça wagtlaryň dördünji minudy. Sag tarapdan Junior Tawamtyara Hindistanyň milli hüjümçileri ýalňyşdy. Çep tarapdan ene ýene deňleşdirmegiň hüjümi. Belki soňky hüjümlere bir bolmak mümkin. Altymyradyň ganjykly hüjümi. Çelme meýdança alkymynda. Altymyrat ýerde matur oýun geçirýär, emma merkezi goraçlar. Hüjüm ýene dowam etýär ildeşlerimiziň adyndan. Jerime meýdança içine derwaza garşy gurşun geçirmek gerek. Pursatlar dowam etýär. Serdar Alataýew. Altymyrat Annamyradow. Ahmet Ataýew. Indi elbetde gözler eminde, duşuň baş emin, islendik wagtynda oýny tamamlap biler. Ahmet Ataýew meýdanyň burçunyň tarabynda topy saklamanyň ugruna we elbetde, netijänem gazandy. Derwanenni Burpesing Santhu Erkin Nurgyn oýny girdi. Belki-de, şol top oýny girilensoň Duşun Emini oýny tamamlabam biler. Top uzaklaşdyrylýar. Guwanç Abaýew tarapyndan bu gün milli ýygnymyzda üstünligimizi gazandyrmagymyza uly goşandyny goşan oýunçylaryň biri Guwanç Abaýew.

Utuklarymyzyň sany bolsa dördi çykarýar. Geljekki duşakda ýagny Guama garşy geçiriljek duşakda hem milli ýygyndyň oňaşylaryna şeýle üstünlikli oýunlaryň geçirilmekligini tüýs ýüregimizden arzuw etýäris.